निमोछिया है तऽ कथी भेलै मर्द तऽ है अब ककरो ककरो लोग और के तऽ मूछो भ के ना मर्द होय है मौगी हवा मौगी के काम करे लिपस्टिक लगबी है नुआ पेने है के दैया के दैया की की देख पड़ी दुनिया में या माई के दैया मौगिया बा सब आजकल दैनियो भ गेलै दोसर के बेटा साई घर वाला के खाइए भूखट सब अपना ढाव नहीं होय त दोसर के फुले बेटा करते ने हमरा पर मान फेंक दे बेसी बदला देता बुझला कथि करी हम त रे मौगिया बा ए मोगिया बा कबे देख छी कर के हाथ मार दे मुंह पर मुंह फूल दे सब बुझले तू तोरा कुछ कलियो बाऊ जे कॉल करे ने हां त ओहिमे साँइ के कहती ना ओहिमे पानि धऽ कऽ चलबऽ लागे हम अपन साय के केला कहू तू उधार ना तू ओरा जरूरत हो हम अपन भर जरूरत के राख है लेने आ छियै कॉल पे बता गोरी छपट लेबू हैं तोरा बाप के दामो गोरी छपटा के रे मौगी हवा ता देख के पीस लगा यही से देबो

ओते जे दाम रहतो ना तो वही ने मारतियो बदर खसुआ कहीं का आना तोरा एक कर खा लेके तोरा मुंह में बता ले तो हमर नाम नहीं हमरा नाम में कुत्ता पोस ले आगे बदर तो खसुआ तो करिए न जा छी सन के चढ़ल गए जवानी ढहे हो गए आय, तो तो कते बुझे छी

रे तोरा पेट नहि भरे हा आय रे मुंह कर के आगे मार सुना थोड़ा ना कर के हमरा है चिकन मुंह है जय जय बाधिनिया जय बाधिनिया एक जन्म कैले त एकटा धिया पुता कमाई के देखै छै आय, देखी त हमरा केना मारलक हा? हमरा मारे या ई सब की नहीं ई चढ़बा रे रे रे जोंझा रे बहु के फीट देखाय हा। हमरा जे मारल कौवा से नहि देखाय हा

जो जो ओ भैया तोरा बियाह नहि करा देलका कैला नहि पूछा देखला की जाने गेलिए वही कलमुत्ता के जमाई के बियाह करौलकै आ हमरा बियाह करवाना में आंख में टपर रहे बुढ़वा के मर जाते तब हम अहिना रहबे दिन कटे अरे कमे बे खटेबा तब ने बियाह कर दियो कमाई नहीं छियै कमाई नहीं छियै कहा ना नाच करे जा जाए फिरियो के हाँ

रो कैला एना वहाँ गिरी करै छ घरमे बुआरो नहि करै छ तोरा हम जान के करे छियै सबटा तोरा कारण से होइया अरे तू भला आदमी नहि छै हम भला आदमी नहीं हाँ रौ। छी केना बदे छा हो मुंह में घाव होता एना कैला बदे छा तू हैं? भला आदमी नहि छै हम नहीं छी हाँ रो केहन कोन मुता बजे हे गए फेर चल। लाज शरम सब है अखन तऽ सब बिख हम तोरा पर धारि देबऽ से बुझला भने तो हे तोरा जे करे को कर भने तोरा पीटल को फगना पीटल गया ओकरा ओकरा दम देना जगह निकाल रे निकाल कान मुत्ता क्या जमाई आ निकाल भोई खो का कही के चल आब जाया तो कि ना काल पा त कहिए मारवे सब दिन के येर लगा ढोक ने गिरा दे त फेर की मारते यार गुरका उतरने हां चल तोरा हमरे पाट में भैखौ का कहै छै भैखौ कि भैया डाही भैया शराबी केना के मारला करे रे भाय पानी ले ले आ कल चलबे छी जो हे मारल कहियो छोड़ सब के निकला दाही ना निकलते दखिन भाई बाप के नहीं खैली त फेर किने